Tur isla tin diferensia regional. Hende di di playa ta papia di diferente ku hende di nort, ku hende di Santa Cruz, ku hende di San Nicolas. Bo sa, bo ta not'é, no tur palabra, pero bo ta nota sí. Depende di unda bo ta bin, di ki region di Aruba bo ta bin. Tin ku ta bisa manita, tin ku ta bisa mainta, tin ku ta bisa meinta. E palabra manita ta mas usá den nort dan kelende paradera asina. Pero bo ta haya ku diferente bario na Aruba tin otro palabra, tin otro bario. Por ehempel, na den nomber di piská, bo ta haña ku na nort nan tin un nomber di piská, Sabaneta tin un nomber, un otro nomber pero den mesun piská. Pero un piská tin dos diferente nomber. Antes tabata asina asta ku ora bo papiá di un hende ka bo por a riba di pará di kua parti Rubén ta bin. Di su hende nort papia su papia bo sa caba ata di norte ta bin. Loke Midia y Cudia haci. El a bin cu partinan den su obra, den su obra teatral y el a bay papia manera hendenan ta papia na nort, manera nan ta papia na Santa Cruz y manera nan ta papia na playa. E diferencia ta den e tono. E diferensia tambe ta den uso di palabra. Poko di e mes mi ta papia ku un persona, anto el a bisa mi, Paga e lus ei. E ke men paga e lus. Nos ta bisa paga e lus. Esei ta parti di papiamentu, esei ta parti dje variedatnan di pronunsiashon, no dje idioma mes. Bo ta henter bisa Scotter o ta bisa Scottru, Camber, Cambru, depende di unda bo ta bin. Ken ta bai husga ora aki kua ta e forma real of e forma normal ku bo mester adaptá den propiamentu? E ta krea diskushon, lógiko. Bo ta kere ku esei sigur ta un diskushon òf un kombersashon hopi hopi interesante. Pa kiko? Pasobra den e kaso ei. Ta metathesis ta hungu rol. Metathesis ke men ku ku bo ta bòl ku e lèter men. Si nos tuma e verbo bailar den spañó, promé kambio ta e er a kai afó, el a bira baila. Baila via metathesis. Ke men ora un sonido ta bula bay otro caminda, baila a bira balia e el a bula bin dilanti. Ok nos usa balia hopi tempo, pero awor ke ultimo di cinco, binti aña nos ta tende baila atrobe, principalmente e generacionnan mas yong. Ke men eynan a bula bula e tuma un luga, un metathesis de balia pa baila y cu awor ke nan nos ta usando tur dos. Pero por ta posibel cu por taki di sinku, dies aña, baila ta bolé bira balia so trobe. Via metátesis, k'e zonido ta bula. Sey ta algo mas normal. Asta mi ta haña e gracioso. Mi ta haña e gracioso e diferencia ey. Mi no ta kere cu e ta strobanan. Mi ta gusta. Mi ta gusta tende y ripara con un hende k'e ta su mes. No, e k'e papia manera. Kon e ke papia? Ta su manera di usa e palabra, ta su manera di kanta e palabra. Si bo kee mi asina, mi ta gusta e diferensia ei ku tin den tur e regionnan. Antes tabatin hopi diferensia regional na Aruba. Pakiko? Pasof e hende ta biba mas isolá. Nan tatin e transportashon moderno manera nos ku nos tin awendia, outo, etsetera. Pero Loke ta pasando awoki ta ku e hendenan di diferente distrikto ta meskla hopi ku otro. Por ehempel, na Sabaneta bo ta e hende Santa Cruz, ta biba e di Nort San Nicolas, tur kaminda. Ke men e kambionan regional dia pa dia ta birando ménos. Standarisashon no ta realmente pa skohe un palabra ku ta predominá komo palabra. Te na bo ehempel, bo ta haya den nos Papiamentu di Aruba, bo ta haya regionalismo. Un palabra den region di Playa, por ehempel, bo ta bisa Mainta, y pafo'i Playa tin algun hende bisa Manita. Nos ta haya trempan y tempran. O, ora ta standarisá, ta hasi estudio weka kua ta e palabra, kua di e dosnan aki, tin mas uso. Su frekuensia di uso ta hopi mas grandi, ta standarisá por ehèmpel mainta, anto ta pon'é manita komo un variante di dje. Te ainda ta usa tur dos, pero ora standarisá kompletamente ta usa un so i esei ta bai prevalesé. Ta asina ku basta aña pasá mi hasi un investigashon lingwístiko den tur distrikto na Aruba pa fiha. Frekuensia dje palabranan. Mi ke sa kiko nos ta usa mas na Aruba, tempran of trempan, mardugá of madrugá, mainta of manita. A base di investigashon ei, pa mi haña sa ta kuater su mas usá na Aruba. E ora esei ta na su ku lo mester bai den dikshonariu etsetera. Bel, den e kaso di tempran, trempan, tempran ta su mas usá. I den e kaso di mardugá, madrugá, mardugá ta su mas usá. Si landa i landra tur dos a wòrdu akseptá den nos vokabulario di papiamentu, el a wòrdu standarisá, anto nos tin di respetá esei i nos un hende ku ta bisa landra, nos ta akseptá, nos no debe a bisa tene e ta landa e ta. Landra tambe por. Respetá e persona ku e si ta bisa landra i abo ta bisa landa. Tu cuestion di respect e ta. Y ami no ta mira cu nos mester bay perde energia den discuti cu cu esey ta bon y esey no ta bon. E standardisacion a bisa ke ta bon. El a bisa tur dos ta bon. Laga tur dos para y duna e hende e espacio pa e bisa e palabra manera. Tin ke di seli. Sí, ta pesei, pesei m'a menshoná Komishon di Standarisashon di Papiamentu. Bo mester studia kos ki te awor aki nan ta bisa esaki ta preferensia i esaki ta variante. Awor ta bai yega pa disidí si kua ta keda preferensia, kua ta keda e palabra i ta eliminá e otro. Te ainda nos no a yega esei nivel. Nos ta tin dies aña di estudio. Nos ta kla, mas chikitu e loke nos a hasi. Ohalá e komishon bin bèk. Tabata un bon komishon, bo sa? Aruba, Boneiru i Kòrsou. Nos tabata reuní aki, komishon di Aruba ta reuní, komishon di Kòrsou ta reuní, komishon di Boneiru ta reuní. Kada aña nos tin un reunion plenario ta bini huntu. Tur loke ku nos a trata a bai pa e otro islanan loke nan di nan bini pa nos ta nos a trata huntu. Tabata algu fantasticamente bon prepara. Oria economia hasi ku no por a sigui paga.